Şikir navê xwe dan, bila destê Îsa li ser me hemî a bi xwişk û birayê min yê şirîn. Niha me re birayê me nadir, birê nadir Edlayî. Edlayî. Nadirê bira em zehf şana îro Xudan issa ev mecal çêkir em dîsa hevdû bibînîn navê îsta pîroz kin. Bira navê wî bimbarek û pîroz bibe birayê min. Amin amin. Em te teswîrê rexê pîroz dikin birayê min em dua dikin bûna te bila xudê qewetê bidite. Bira edlaya xudan û xêrî xweşiya wî li ser hemû merivê gudar û negudar be jî. Çimkî gelek meriva gava dengê Îsa dibihîstin, telî dikirine guhê xwe nedixwastin bibihîstana. Lê Xwidan xaxa gelek cara û ekilan digot, Guhê kê bihîstinê heye bira bibihên? Niha em dibînin wekî ne hemû ne ku dibihên. Ez ê jî niha ji gotinê dixwedam mizgînîkê bêjim yan bidim lê gelek wê bar nekin nexwazin bibihên. Mizgînîk heye wekî meriyê ne mirin, mirinê tune be, Miriyê sax bin, bawer bikin, lê kes dengê vê mizgînê naxwazin qebûl bikin. Sibê roja Ladê ye. Roja Îsa ji mexber derketinê ye. Roja Ladê Îsa ji mexber derket. mirin alt kir, mirin bindest kir. Got, Min alt kir dinya, netirsin ji mirinê. Gelê xwişk û bira gelê gudar e. Hûn tiştê ber çavê xwe dibînin, hema barên wê yekê bar bikin. Çima îro însan topa dinyê pey be? Lerizîne, çawa ji ber mêrxasekî ber dijmin birevin, bitirsin, ketine şikeftê xwe ve dişêrin. Ji kê ditirsin? Ji dijmin. Kî ye dijmin? Navê wî çi ye? Mirin. Gelo rastî hûn ji mirinê ditirsin? Heger hûn ji mirinê ditirsin, lê çima naxwazin jê xilas bin? Gava patişa ordîkê zore hicûmî ser bajarekî dike, ji wî ditirsin, xwe vedişêrin, dikevine qul bûcaxa mala qulçika xwe vedişêrin. Lê yekî zor tê wan ji hêsîrtiyê bindestî xilas ke, hûn çima bariya xwe wî kesî nayînin? Gelî gudar e. Mirin ne tiştekî baş e. Kitêba Pîroz de heft sed û bîst carî behsa mirinê tê kirinê. Cê pêşin kitêba Destpêbûnê Serê Sisiya Rêza Sisiya de dibêje. Wira behsa mirinê tê kirinê cara pêşin. Lê Xilaziyê xebera mirin tê gotinê û wê yekê de xilas dibe. Ew kitêba Eyantiyê de nivîsar e, serê bîst yekê rêza heşt a. Demek kitêba pîroz de Xwedan efrandarê erd û ezmê heft sed û bîst carî Eyan kir gote cemaetê Gihan Demîrê wekî mirin çiye. Lê heta niha kes nikare bar bike. Nikarin ji wê mirinê xilas bin. Kê mirinê dikare. Roja mirinê kes nikare serkeve. Silêman jî emrê xwe da tiştek got. Gava dît wekî mirin heye. Gava fam kir wekî mirin pêşê ye. Ew wî meselê di xwe de nivîsiya kitêba pîroz de. Heger ez ê sabim weke hemûya ez îdî çima ha qas dewletî bûm weke ez ê bimirim çawa feqîr dimirin. Ez îdî çima ha qas serwaxt bûm weke ez ê sa bimirim çawa axmax dimirin. Her tit boş û betal e, cevê rê însên e. Ez kifş dikim wekî tazî hatim ez ê tazî jî herim. Min tişt neaniye dinyayê ji dinyayê tiştekî jî nabim. Tenê min tiştek dinyayê de tê derxist. Wekî meriv saxiya xwe da xayê reyê xwe bihebîne. Çimkî xudan roja kifş kiriye her kesî wê weke emelê wan bide wana. Gelê Gudar e. Îro nebêjin ev hema isan e ev tişt diqewime. Îro ji dîsa xwedê gazî te dike, te dide sekinandinê. Wekî bifikirî. Bar bike saxbûna mirya heye. Rabûna mirya heye. Mexberê vala bin. hingê wê dereng be. Min carekê merivekî zane pirsî, rêberekî milet pirsî, Tu bawer dikî wekî mirivê sax bin qiyametî bistînin? Ewî hişk cawa min da ku na. Heger rêber sa dibêjin Halê merova wê çi be? Kes nikare bar bike. Gelî gudara. Dixwazî bar bikin, dixwazî bar nekin. Rojê bên wekî tu hîngê bar bikî dî dereng e. Qence tu niha wekî bar bikî. Xudan mirinê hez nake. Xwedê naxwaze tu kes bimire. Wekî geleke xwe re kirine ders Tînin ser zarê xwe dibêjin, Mirin qerara Xwedê ye. Na! Çima sta xula Xwedê derew derdixin? Gava hûn kitêba pîroz vekin bixwînin. Pêxember tiya Yêzêkiya serê hîjda rêza sî û yekê. Pêxember tiya Yêzêkiya serê sî û sisiya rêza yanzda. Wira dibêje, Çima bimirin îsan no Ez mirina Însê naxwazim. Vegerin ji guneyê xwe. Çima bimirin? Lê çima dimirin? Ev yeka pêşda Xwedê got Însên, Mirinê nexwe. Awa gotî ji xebera min dernekeve. Cê ku pêşî hate gotinê, kitêba pîroz e rêza destpêbûnê serê sisiya rêza siya da. Xwedê got ne xwe wekî nemirî lê însen xal. Bona wê yekê dimire. Lê niha çi? Gerek êsa mirin hebe? Gelo xwedê dixwaze wekî însan bimire? Na. Wekî yek Xwedê naxwaze însan dixwaze bimire. Wekî Xwedê bixwaze însan bimire. Yan em dibêjin qerara Xwedê ye wekî merî dimire. Heger isan e, wekî ew dixwaze însan bimire. Lê îdî çima ji nûra xwe ku rêxweşande dinyayê kire qurban? Ew çend dikarin fehm bikin? Heger xwedê tu isa hes kirî ber mirina te ve, ber rehê te ve wî kurê xwe berva da, îdî ça dixwaze wekî tu bimirî? Vê yekê li bar nekin. Ev şaş e. Ji mirin mirin ji ku tê. Ji mirin ji guneha pêş de tê. Eger hûn rastiyê naskin çawa Xwedan got, rastiyê wê we xilas kir. Rastî ke mala Xwedê ye. Ew rastî tenê Xwedan got. Îsa got ez im rê rastî û emir. Hemû milet nînin ser topa dinyayê wekî xwe re dibêjin em rast in em rast in em rast in. Xwedê tenê rast e û gotina wî rast e tenê. Îro Xwedê dixwaze te ji bin destê wê mirinê xilas bke. Gelî xwişk bira. Binêrin ha topa dinyayê gişk ji mirinê leriziye tirsiyaye reviye. Ditirsin. Ji mirinê ditirsin. Lê Îsa ewî mirin bin dest kiriye. Îro dixwaze te ji wê mirinê xilas bke wekî nemirîbî. Jara mirinê gunekirin e. Wekî tu kitêba pîroz vekî bixwînî nama Axûb serê yekê rêza panzda. Wê derê dibêje wekî însan çiha dikeve bin nîrê gune mirinê. Çawa dikeve? Çav dibîne? dil havij dike, demê wî dixaze, wî tiştî dike çike xaxa dixaze ne ke ew tiştê ku Xwedê dixaze. Xwedê nexwast Adem jara mirinê bixe. Lê Adem xwest yaxa bike. Ev hate nivîsarê me re bû ders Weke em ser gotina Xwedan re derbaz nebin. Gava yek xwe gotina Xwedan diteribîne. Ev îdî gava xwe davêje nava diyarê mirya, sînorê mirinê. Lema Xwedan dibêje, Tobe kin, vegerin însano, çima bimirî? Lê însan bar nekir. Hezara sal derbas bûn. Xwedê gela pêxember şandin. Mûsa pêxember, Dawid pêxember, navê wan gişka hûn zanin. Lê guhdariya wan pêxemberan nekir. Îdî mecalek tune bû, rêk tune bû wekî Xwedê rehê însen xilas kira. Rê tune bû. Çawa bikira xilas kira? Xwedê dît wekî xilasbûn êdî pê merivan nabe. Kurê xwe re şêwirî ji nû re xwe şande dinyayê. Îsa qayîl bû bavê xwe re wekî bê dinyayê. Filan kes hinekî kûr bifikirin. Gelo tey kurê xwe dijminê xwe re bikire qurban? Gelo tey qencî neyarê xwe re bikire? Dilê Xwedê gelekî ser însen şewitî. Îro wekî gelek dibêjin, Qerara Xwedê ye mirin. Na, Wekî qerara Xwedê biya ku rêxa neş dişande dinyayê. Nedikire qurban. Îsa sî û sê sala û nîv xaxa ji nûra Xwedê bû, binyata Xwedê bû. Bû xulam. Xulantî dikir. Malê feqîre de mezin dibû. Hevaltî dikir. Alîkarî kesî û kusî ve dikir. ji xulama zû pêştir nîbû, hevalê ketiya bû. Ev nimizbûna wî dida kevşê wekî ew yekî xulam e. Nimizbûna wî nedikaribû însên bar bikira ji dest nimizbûna wî wekî ew kê ye, ji ku hatiye. Xwedan sî û sêv sala emrê mervatî derbas kir. Her rê dir bi nîşanî însên kirin. Gilî dikir, digot wekî çawa bikin, çawan dikarin ji bin nîrê mirinê xilas bin. Gelî bira, gelî xwişka, gelî gudar e. Ez were rast îro dibêjim. Mizgîniya îro qebûl bikin. Roja ke ye roja axretê, roja saxbûna miriya. Xudanê hingê para her kesî weke emelê wana bidê. Em dibînin wekî însan vê yekê bar nake. Çimkî serê însen, fikrê însen, dilê însen her roj xirab dibe. peynêtê xirab diçe. Gava dijmin zor dibe pêş de diçe. Yêp dinê sist dibe. Padişaxa xwe hev re dibêjin, Heger em dixwazin bimînin çawa welat, em gerekê ji dijminê xwe qewattir bin. Îro em dixwazin bêjin wê yekê. Fikrê me roj e roj xirav dibin. Em pişta dijmin digirin. Vê yekê de kitêba pîroz dibêje. Kolosya nama Kolosya serê sisiya. Xwestinê dilê xwe ye xirab. Bikujin. Kîjan ku miqabilî rehê we şer dike. Dilê mêriv de her tişt heye. Neheqî, hefsûdî, mixenetî, derew, zinêkarî û gelek tiştê di mayî. Eva na, miqabilî pêşberî rehê mêriv şer dikin. Wekî Xwedê îro me re divêje, Eva na berê mirinê ne, Çimkî pêş de hate gotin nema aqûda. Wekî çav dibîne dil havij dike, însan diqedîne û mirin însênda pêş de tê çi cure yî. Kitêb şiro vedike. Kulîrk, ku kulîrk e gul ku gul e, nava wan de qismên nêr û mê heye. Nava heywên de nêr û mê hene. Esa jî nava însên da û nava guna de jî esa zêdebûn heye. Ketêb şiro vedike wekî gava çav divîne dil haviş dike. Gune kelê xwe distîne. Yanê çawa heywan avis dibe, gune jî nav însên de avis dertê. Lê va pez dizê bexeke rind tîne şa dibe. şiva. Lê gava gune nava însen de difirike yanê dizê. Hingê mirin jê dibe û însan dimire. Werin bifikirin. Mirinê ji nav xwe derx. Awa gotî, Toximê jarê wekî gune ye, nava xwe de derxin, çi ku nivîsar e. Heger hûn dixwazin behsa vê yekê hûn bizanibin çi ye ku ne, rêngên heye kitêbê de. Nama Romayî serê yekê bixwînin. Nama Galatya serê pênca bixwînin. Rehê pîroz wê derê wê li ber we veke. Kîjan tiştin berê rehê Xwedê, kîjan tiştin berê guneya. Vê derê gerekê însan xaxa bifikire, kîjan qence ew ê qebûl ke. Me ji dîsa nikaribû gelê xwişk bira. qebûl kira. Wekî ev tişt çi ku kitêbê de nivîsar e rast e. Ez bîst û du sal e miqabilî wê yekê bûme. Zarotiya xwe da, mirinê re qayîl nebûme. Min digot çima însan dimirin? Kesekî cawab min nedida. Lê çimkî Nama Efesya de serê çara yekê rêza çara de nivîsar dibêje, Berî efrandina dinyayê Xwedê em bijartin. Weke em pîroz bêqisûr bin li ber wî hezkirinê de bijîn. Rast dibêjin ez bar nakim wekî gelek bar dikin berî efrandina dinyayê wekî însan tunebûye xwedê haşwî hebûye. Mesele gudar o tu bar dikî wekî berî efrandina dinyayê xwedê bona te xem kiriye. Wekî tu bar dikî ev tiştekî xwezilî ye. Lê wekî barinakî nivîsar hebû wê yekî da. Hê berî afirandina dinyayê Xwedê to kevş kiribûyî bona roja îro. Lema ez îro bar dikim wekî hê ez tune bûme, hê topa dinyayê tune bûme. Xwedê rê tê ra dîtibû, ez bijartibûm wek ez îro wî nas kim. Naskirina Xuda ne rehet e. Kêw dikare Xwedê nas ke? Îro tenê navê Xwedê ser me ye, em ku dibêjin em Xwedê nas in ji me direv in. Îdî kêw ê bixwaze Xwedê nas ke? Gelê xwişk bira, ez xaxa ji wextekê seratî gele dirêj ez nikarim we re gişkî carekê re bêjim. Heft sala zêdetir ez tenê bûm Xwedê nas nava miletê xwe da. Hemû aliya de dihatime zêrandinê, cê xebatê de, der cînare de, hevalkê de, qerf li me dikirin, nav nûçik li me dikirin. lê min nikar bû ew tiştê li ber çavê xwe didîtin înkar kira çimkî min didît. Heger me nedîta, me yê şehadetî neda. Heger min baweriya xwe wan tiştan neaniya, min ê îro xeber neda. Ez dibînim. Ez bawer dikim. Îsa Xuda ne. Nûra Xwedê hatiye erdê. Ew bê dê bê bave li ser dinyayê emr derbas kir. Meriv xaxa dibêjin Îsayê nûranî, nûr yanê ji ronaya Xwedê. Îsa ku hat erdê, gava gura Bav Xwedan kir. Emrê wî qedand Hingê Xudan ber bavê ku rast kir û bav Xudan ji ra got, Lawê min, tu îro min ra bûyî. Vê derê Îsa navê kurtiyê ji bavê qazinç kir. Mala wî ava be, Ez nikarim vê yekê înkar bikim. Hinek ku difikirin, dibêjin Îsa kurê Xwedê ye Wekî sane diya wî hebîya bavî wî jî hebîya na şaş fam nekin. Xwedê nav kir kurê xwe. Çawa emrî wî qedan kura wî da. Ji hubba xwe, ji hezkirina xwe nav kir îro şûnda tu kurê min î min îro tu îro min ra bûyî gelê xwişk bira heft sala ez dihat me zêrandin û rokê ez xaxa xwe da fikirîm Gava merî hinekî sist dibe dora xwedinê re, gela ceribandin têne pêşê. Serhatîk hebû ku ez we re bêjim, kitêba pîroz de Pawl bi şagirtê di Îsa gemiyê de diçûn û nişkê ve dît yek ser berê bi linga tê. Hingê Petrûs şagirtî wî Gava dît lerizî tirsiya û kire gazî got, Xudan wekî tu yî bêje ez jî bikaribim mîna te sera wê re bêbim. Baweriya Petrûs hingê rastî têrê kir. Got, Erê ez im, Îsa me. Petrûs were Petrûs hingê netirsiya, nikê xwe avît ser berê û gav da ber bi Îsa çû. Hine gihîştibû Îsa, pêlê berê rabû, gava pêl wê de hat, pêlê berê dît, çavê wî dît tirsiya, gava tirsiya niqî avê bû. Qeregazî destê xwe bi zor bilind kir got, Îsa hewara min were! Îsa desta wî tê xilas kir. Nêzîkî wî bû girt got, Tu dilî, kêm bawer, tu çima tu dilî bûyî? Meriv dudilî dibe, ne qenc bûnê de, xwestinê de jî. Gelek meriv hene nexweşiyê de ji gava daha dikin dixwazin qenc bin. Du dilî ne. Ew hê baweriya xwe, dîtina çavê xwe tînin. Nek qerara Xwedê nek qewata Xwedê. Îsa kêleka Petrûs sekinî bû. Ne digot çima Xweda nikare bixayike, lê ji pêle berê tirsiye. Niha jî gava hinek nexweş hene. Divê jin bona me duha bikin. Lê gava gotinê doxtira dikevine bîra wî. Kaxazê nivîsar dibînin wekî raqin wê bimirin. Hê bariyaxa wan tînin nek gotinê sozê xudan. Biçaxî çi diqewime? Ew tişt çi ku ewna kî çi tiştî ewna bar dikin. Yê ku bar dike xebera xudan qenc dibin ji neqaşê xwe. Lê yê ku bar nakin weke emelê xwe diçin. Carekê xwişkek got, Ez nexaşim, req im. Ez ê bimirim, min gele êtî mezin kirine. Malxê min miriye. Min ê tî mezin kirin. Niha jî ez reqê nexweşim. Gelî xwişk bira. Meriv timê gaznîxa xwedê dike. Lê naxwaze bêje Xuda alî min kêmîmaniya min bike ez bawer bikim. Qewatê bide min weke ez xilas bim. Me jêr re got. wekî rabe bariya xwe xudan bîne nek ser wan tişta bifikire. Xudanê jorin alîkariyê wê kir ew rabû sernîgê xwe sekinî. Hemû aliya da gerek em bifikirin çawa bikin berê xwe bidine xudan ser xudan di dilî nebin. Û carekê ez xa xwe jî gava tenê bûm di dilî bûm min dîna xwe dayê Her kes gotinê xirab hicûmî ser min dike. Tu tenê zanî dinyayê, merina tevî dinê dawat e, tu dinê de bûyî robert, ez xaxa xwe de fikirîm, min got rastî jî dibe ez xalifîme. Ez hatim mal û min serê xwe danî. Min dît wekî ez kumistanê me. Westiyayî kesirî, batê ser qûmê re dajo dibe, heta belgek jî ser ewê qûmê tine. Qûm ser çavê min dixe, qirçîniya tavê diqijirîne. Ez rabûm û got ez rêya xwe biqedînim, belkî ez herim bigihîjme cîkî bi vê qûmistanê xilas bim. Ez hinekî çûm, min dît wekî darek şikestî nava qûmê de ser kêlekê ketî. Min destê xwe avît te dar bilind kir, min dît wekî çiqilê darê ye. Ez hinekî pêş da çûm, dengek pey min hat, Te çima dar kokê ve rakir? Ez tirsiyam. Bûme dizî sola xwe. Min dar danî dewsê ê desta xalî vekir. Çar kenê ew dar tinkand, xalî kira kokê. Ez rê ketim deng gote min ku bisekine. Ez sekinîm, qirçîna ewra ezmana dest bû, ji serê çiya av baran lêyî kişiya, jor de hate xarê. Avisa zor bû. Herî jor de dihat ser qûmê lê qûm gelek av dikişand xwe av negihîşte wî çiqilî. Ez cê xwe de sekinîm. Hinekî pêş de xwest ez biçima careke deng gote min bisekine. Ez dîsa sekinîm. Min tê derxist wekî vira sebir lazim bû. Wekî min sebir kira. Ez cê xwe de sekinîm. lê xofeke giran ser min bû tirsê çiha min wî cihî da mixkin û min dît ewr ezman kirine qirçeqirç, baraneke zor zor da barî, heriya serê ciya xaliyê ve ava şêlû anî riyê qûmês siwax kir, av gihîşte koka darê, ez tirsiyam ber bi darê revîm. Min got tu were ew herî şêl bi, ew çeqlîtêke binî bin veşêre paşê xwe yê darê ji min bixwaze. Ez revîm ber bi darê, min destê xwe da ber darê, dar piya da sekinandinê ew çeqlê darê. Herî kete koka darê û dar piya sekinî. Xwidanê ser min danî, dilê min rehet bû, min got ez îdî aza me dikarim herim. Ez rê ketim careke din ê deng gote min, bisekine. Ez sekinî. Sewê ez girtim. Min got ev çi diqewime. Û deng got e min bibê niha bivîne kerema yê jûrin. Gava min dît da ew çiqilê darê gupik dan. Gava gupik dan. Gul dan. Gava gul dan. Gelek çiqil ser der ketin çiqilê wê berê xwe ve erdê ve dadiliqiyan. Ez geriyam çeka ji avê sêlafê jor de darmar anîbûn. Min mîna dara çiqila heça çê dikir, dikire bin çiqilê dara. Min dikir gazî Cimet, hewar, gazî, werin ev dar qumistanê de şîn bûye, bira neşkê, çiqilê wê neşkên berê wê xirav nebin. Min çiqa dikire gazî kesîk tune bû. Çiqas min karibû min çiqil kirine binê wê darê, dar sekinî û gelekî min xweş hat. Min got heyfa vê darê wê çav bi şikest da. Min çavê xwe vekir camê ez ku me. Ez mal da ser pişta xwe paltayê me ne qumistan lê çiqlê wê darê yê li ber çavê me bû. Ahengê xudan min ra got sebir ke, deyax ke. Axiya zemên da. Ez ê heqa sta li miletê te bikim. Temamiya miletê kurmanc kurd îro weke em dibêjin kurd yan hinek berekê ma hîn. Birano, heger em vegerin em gişk dêkê bûne. Awazê me, nimûnê me, reng riyê me, dilqê me hemû yek e. Em ji dêkê bûne, ji hevayê bûne. Em hemû yek in, em birayê hev in. Lê Xwedam tenê ev yek got, Rojê axiriyê de ez ê rastiyê yanê evê mizgînî nava temamiya miletê dinyayê de bela kim. Ji nava hemû miletê dinyayê miletekî nû, teze ji xwe re bicivînim. Ew miletê min bihebîne, ez ê wan xilas kim. Heta hetayê dinya teze de her çê xirab wê inda bin. Niha gelî gudarê di Ezîz wade pê re gihîştiye. Roja îro hêqence nek wê sivê bibe. Duh hêqenc bû nekî îro. Lê niha xuda naxwaze kesekî bê mizgînî bihêle. Mizgînî heye qebûl ke. Wekî Îsa alt kiriye. Îsa hekîmê vîrosê ye. Îsa Padşahê mêrxas e. Îsa Egît e. Îsa her tişt bindest kiriye. Tu dixwazî nemirî. Baweriya xwe Îsa bîne. Îsa got, Heger ez bêm hûn mirîbin jî, ez ê dîsa we sax kim. Lê îro gelek vê yekê bar nakin. Niha mêrxasê me Îsa ye. Egîtê me Îsa ye. wekî sûtirekê wê dibê. Evî jî bêjim ez ê gotinê serhevda bînim wekî her miletê dinyayê hemû mîr, beg, axa, feqîr, dewletî gişkê ber xudan çok din. Îdî hingê wê dereng derengî be. Vana wê yekê îro bira mizgînî bikeve guhê wa gişka. Gava tu mizgîniyê bar bikî ne tê nexweşkevî, ne tê tengasiyê bibînî, ne bikevî halê giran. Tê rastiyê naskî û rastiyê te xilas ke. Lê Xudan ev yek got, Netirse! Min mirin alt kiriye. Heta hatina min wekî tu miribî jî ez ê te sax kim. Ez ku me, tê jî wira bî. Amîn Xudan! Were em hîrîya te ne. Bira eyda wa jî hemû ya. Hemû yê bawermend û xwedê nas. Sax bûna xwedan, ji mirinê derketina xwedan, qiyametiya Îsa bi mbarek û pîroz be. Eyda Iha bona bîranîna heta hetayê ye. Amîn. Amen birayê nadir. Xwedê qawetê bide hemî xwişk û birana rast e eyda me pîroz e pê Îsa. Çikî Amin. pîrozî nava wî de pîrozî tinî ne ser vê dinê. Erê birayê min. Xwedê qawetê esaf de te birayê nadir niha min divê jî tu dua bikî bûna miletê zehf xwişk û biraya eh, ez zehf şa dibim isa mektuba dişînin bara pêtir bûna tûbekirinê. Bara pêtir bûna tûbekirinê em jiyana xwe bidîn Îsa. Em teweqî dikin Birayê Nadir duakê tu bikî bûna miletê Kurmanc, Êzîdî, Ermenî hemî kesa. Bila îro ev mizgîniya îro dibêm zimanê Kurmancî, zimanê Êzîdî qebûl kin xilasî bûna wan. Em teweqî dikin tu bikarî duakê bikî bira. Awata Xudan bona her kesî heye. Çimkî mizgînya Luqa da nivîsar e, hemû mirov civiya bûn, qewata Xudan jî hazir bû wekî hemû qenc kirana. Lê wan stand. kîjana ku bawar kir. Qebûl kir. Em Amîn. dua bikin. Em dua bikin, tu dua bike birayê Nadir. Efrandarê erd û ezmên, xwayê rehê her îsanî. Em hewala xwe navê te tînin. Çimkî te got, Kê bigere wê bibîne, kê bixwaze wê bistîne, kê derîxe wê deriyê li ber vebe. Ya bav, em zanin tu qewat ser qewata te re tune. Tu yî hakim, tu yî mîr, tu yî mêrxas, tu yî egîd, tu yî şêr. Ser destê te re dest tune. Em niha hewara xwe navê te tînin boy, wan xwişk birayê te ku îro dixwazin tobe kin, xebera xwe bişînî. Bavo! Qewatê bi dîwan rakewna bikaribin ew toximê mirinê awa gotî guneha biqetin, dûr kevin, ji nava xwe derxin. Çimkî te got kê çi bireşîne wê ewê yekê jî bidirû. Ya Rebî! Çavê rihê me hemû ya veke. Wan hemû xwişk bira Bînî seriya xwe rastiyê, birkê xwe yê ronayî. Ya Reb, birew cefê tey ser xaçê deya neçe. Bira cefê te Xwedayê min hindava me de deya neçe. Çawa te ser xaçê digo bavo bibaxşîne çimkî însan nizane çi dikin. Erê bavo, hizkirina te sa zor bû ya Xweda, Ew ê êşê de jî dîsa te digot, Bavo, belê însan min dikujin, ez diêşim. Lê dîsa wan re gune hesab neke. Ya Reb, hizkirina te zor e. Hizkirina te ji mirinê zortir e. Lema Xudan em niha tiriş dikin ji te dixwazin. Kîjan xwişk û bira bona tobekirinê ji tehîvî kirine, tu qewatê bidî wan wekî tobe kin. Kîjan ku nexweşin, derge, dîwana danin, cînivîna danin, bi xebera xwe bişînî. Wan qenc kî, sehet qewat kî, ji nava nivînê rakî. Hay gudarino xwişk birano, xevera xwe dan cewa ye. Kelaka wa ye. Çimkî nivîsar dibêje nebêjin kê here wî berî berê bîne yan kê hêlkişe ji ezmên peyake xebera xwe dan cem wa ye. Kêleka wa ye nava we da ye. Qebûl kin hûn ê xilas bin. Ya bav em hewara xwe te tînin issa jî hîvî dikin bona zarokê xwe ye vî zemanî Çimkî niha ev zeman zemanekî xirab e. Dibin ne guhdar, dibin ne bawar. Xudayo tu guhê bihîstinê bidî van zarê me hemû ya. Wekî bikaribin gotina te mizgîniya te bibihên. Em emrê xwe didin destê te. Hewara Mîr Beg Paşê Dinyayê jî bê. Hewara van merivê tirsoneke ketine xwe veşartine hewara wan jî bê. Bi navê Îsa hemû nexweşî dûr keve. Bi navê yê Jûrin ez dixwazim, çimkî Xwedam got, Bi navê min bixwazin. Ya Rebî, zarokê xwe xay ke ji her xezebê, ji her qeziya, ji her nexweşiyê. Lê te got, Em bawer dikin. Rojê bin ez ê bidim kifşê ferqîya xwedênas û nebar e. Em bariya xwe vê gotina te tînin bavo, çimkî te xaxa ev yek gotiye, em wê yekê bar dikin. Niha cimeta xwe xayikê ji vê xezabê, ji van qeda bela guneyan wan re hesab nekî, xwedayê min afû bikî gunê wan, şaşîk ji kiribin tu bibaxşînî, bavê jî bêrbexşe cefê xwe. ew cefê te birandawa wenda jî deya neçe. Zaf razî ne ji îşte xudayê min. Emrê xwe em tesmîlî te dikin, bin siya destê xwe de me xaykî, heta roja hatina xwe me amin xaykî, weke sozê te heta mirinê em amin bimînin bavê min. Dilê me bira destê te de be, Mîna dawit xulamê te şev roj em ser qanûna te qirara te bifikirin. Bira navê te binbarek pîroz be bavko rihê pîroz. Amîn. Amîn.